Essalowmaleýkum hormatly watandaşlar! Şu gün onunjy iýul iki müň ýigrimi bäşinji ýyl, hepdäniň hem penşenbe güni hoş geldiňiz demokratik oppozisiýasynyň platformasyna. Hormatly ildeşler, şu gün biziň gepleşigimiziň temasy Türkmenistanda intelligensiýa barmy ýa ýokmy? Eger bar bolan bolsa, onuň orny nirde? Ine şu barada gürrüň etjek. Şu gün men gepleşigime, ýagny Nurjan apany çagyrdym. Nurjan apa Amerikada DWT halk hereketiniň wekili. Şol ýerde ýaňky ýolbaşçylyk edýär we Döwran, Döwran aga salowmalikim hoş geldiňiz. Nurjan aga salowmalikim hoş geldiňiz. Salam watandaşlar. Döwran biziň watandaşymyz, ol syýasatçam däl, nemem däl, Türkmenistanyň grazdany. Şu günki biziň temamyz, bu syýasy tema bolmansoň, ine men Döwranam çagyrdym. Döwranaza haýyş etdim gelip öz pikirinizi aýdyň diýip intelligensiýa barada gürrüň etjek bolýar sebäbi şul gyzykly tema şuny intek öňüni açan ýok adam şu temaň öňüni açan ýok opozisiýanyň arasynda türkmenistanyň içinde şu zatlar köp gürlenok propaganda şekilinde gürlenýär welin olam intek bir hakykat däl şoň üçin biz şu gün şony şu gepleşigimize goşul diýip ine şony geçirýär. Indi intelligensiýa barada e, biz gürrüň bersek, e, watandaşlar intelligensiýanyň dürli şekilleri bar. Ylmy intelligensiýa, kultur intelligensiýa, medeniýet intelligensiýa we başga dürli intelligensiýa. Intelligent diýmek fransuzça diýmek fransuz e, sözünden gelen fransuzça intelligent diýmek e, intellektden ibarat. Ýagny intellekt diýmek aň, aň düşünjäň ösen adama intellektual diýýärler. Ýöne ine Fransiýada intellektual diýmek başga many berýär. Intellektual diýmek intellektual diýmek ol islendik adam bolup bilýär. Hökman ýa kitap okan adam diýär. Mysal üçin bir biri ýaňky nime urýar-da, käse, çäýnek ýasýar-da ýaňky ýerden. Şoňa-da intellektual diýip bolýar, sebäbi oň edýän işi intellektualnyň. Ýagny şoň bilimi şul ugurdaky bilimi gaty güýçli beýlekilerden ýöne şoňada aýdýarlar tu es intelligent ýagny sen intelligent diýip aýdýarlar. Şoň üçin hakyky intelligent sözi oruslardan alman biz ýagny sözüň gelip çykyş ýerinden fransiýadan almaly. Şoň üçin intellektual bolanda diňe kitap okan adam ýa ýazyjy ýa bilim alym adam däldir. fiziki tarapdan işleýän fiziki hünärmentdi bolan ýaňky gap çanak ýasaýan ýada bir tagtadan dutar ýasaýan olarada intiligant diýýärler intelligent diýýärler sebäbi olaňam şul ugurda bilimi ummasyz uly bolansoň şo aňy uly ösensoň şol şol ugurda şoňa intelligent diýýärler Şonuň üçin intelligent diýende hökman ýa sen ýazyjy, şahyr, medeniýetçi, alym, doktor, nauk bolmaly däl. Sen maşyn oňarýan adam bolup bilersiň, sen ýa-da käse, çäýnek ýasaýan adam bolup bilersiň, sen hünärment bolup bilersiň, fiziki taýdan işleýän, oňa intellikt, intelligent diýýärler. Ine, şol indi bizde dürli-dürli intelligensiýa bar. Geliň biz taryha seredeliň. Indi meniň birinji soragym Döwran aga berjek bolýar. Döwran aga, biz soňky ýüz ýyly analiz edeli, ondan öňüni analiz etmese, ondan öň taryh bizde ýok. Bizde ýaňky açyklanylok. O ýerde, bu ýerde bir kiçi bölekler çykýar. O ýerde, bu ýerde aýdýanlar bar, öz fantaziýasyny goşýarmy ýa hakykat aýdýarmy bilemzok. Şonuň üçin soňky ýüz ýyly biz analiz edip bilýäris. Diýmek, Bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýyldan bäri şu güne çenli, ýa-da iki müň ýigrimi bäşinji ýyla çenli biz analiz edip bilýäris, sebäbi şu taryh ýazyldy. Şu taryhyň ýa-da yzlary bar. Ondan öň taryhyň yzam ýok, zadam ýok, ony ýitirdiler. Orslar ýitirdimi, ýa-da Sowet Soýuzy ýitirdimi, ýa-da kommunistler ýitirdimi men bilemok, aýdybiljekkä, ýöne şol ýok. Indi biz üçünji Türkmenistan döwletini, üçünji Konstitusiýany kabul edenimizde biz şol bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýyla çenli taryhy tapmaly, şoň ýaňky muzeýini açmaly we şu taryhy ösdürmeli, sebäbi biziň gelip çykyşymyz şol. Ine şol ugurda häzir biz gürlemäli, gürläre köp material ýok. Soňky ýüz ýylda seretsek,

Siz bir düşündiriş berip bilseňiz, kyn görmän. Şuňa jogap berjek bolsaň, intelligensiýaň wekili bolmaly. Men özüme intelligensiýaň wekili diýip biljekkäm, ýöne bir daşyndan analiz edip biljek. Aýdyň. Awa, sag boluň. Indi intelligensiýa diýip indi käbir terminologiýalaryna ser salsak, intelligensiýa diýen many sosial gatlagyndaky adamlar e, gara işte işlemeýän adamlara ýagny inžener, e, mugallym, e, taryhçy ýogsa sungat işgärleri şolara aýdylýar-da käbir nimelere, terminologiýalara şey esasan. Ýagny olarda ýagny gara işte, proletar işte, olar ýaly iş nimeler girenok. Indi türkmen intelligensiýa taryhyny alyp barsak indi şolar şolar barada gürrüň etsek türkmen hakyky türkmen intelligensiýasy deregi ondan öň boldumy bolmadymy ol Murad aga siziň aýdyňyz dogry ol bolma bolanam dagdyr ondan öňemde bu bu zady öwrenmeli bolar al taryhçylar zatlar belki bolandyr belki bolan olar olar nämal meni hakyky türkmen intelligensiýasy A şol rewolýusiýa, oktýabr rewolýusiýasyndan soň dörände, ondan öňem bolan bir intelligensiýanyň wekili, eger şony intelligensiýa diýip atlandyryp bolýan bolsa, Artykul Tekinskiý diýip bir bar biziň taryhymyzda. Biri ol ors patyşalygy döwründe şu Türkmenistana gelip, ol Yani mugallymçylyk edip, zat edip, indi geljekki türkmen rewolýusionerler bilen ýa-ki aragatnaşyk edip, şol sanda ýa-ki Gary Gaýgysyz Atabaýew, indi nedir we Aýtak şolar bilen dagy aragatnaşyk edip, indi rewolýusiýadan öň indi şol şol şony atlandyrsa bolardy. Indi onuň ondan soň Gaýgysyz Atabaýew, nedir we Aýtak, ýene bir başgalar, olar intelligent, indi olar hakyky türkmen intelligensiýalygy şolar bolan. Olar diňe intelligensiýa diýip bolman, olar ýaňky entuziazm bilen baglanylan intelligensiýadyr. Olar ýaňky hyjuw bilen ýaňky hereket eden, özlerini sowatly Türkmenistanyň şol medeniýetini ýaňky öz ýaňky sungatyny zadyny nime diýip territoriýasyny territoriýasyny şolar sungatyny zady gorajak bolup territoriýasyny şu Türkmenistan hazirki biziň kartada duran şolar ýaly inisiýa şoň inisiatiwasy bilen bolanda bolmasa hem naz bilişimiz ýaly başda Türkistan ASR bolan şolar ýaly derek o nime başda bularda Türkmenistan, Gazagystan, Özbegistan bir territoriýa bölmek niýetinde bolmandyr derek, bolşewikleriň başynda-da. Ýöne esasy şu inisiatiwany döreden, ilkinji inisiatiwany döreden şol her kimiň öz milletiniň öz ýeri bolsun diýip, şu Gaýgysyz Atabaýew şol nime, şol nimani, şol ideýany ugrukdyrandyr, hakyky intelligensiýa-da. Indi şol otuzynjy ýyllar zatlar, Bilşiňiz ýaly repressiýa döwürleri döräp başlan. Şo şonda repressiýa döwürlerinde köp intelligensiýalarymyz şol atuwa berlen, jezalandyrylan. Şol sanda Gaýgysyz Atabaýew nedir we aýtsak hem şolar neme edilen. Indi ondan soňky intelligensiýa, olar uly entuziast däldi, olar daže hatda inisiatiwa-da döredilmäge ukyby bolmadyk intelligensiýa döräpmandan soň, olara diňe ýöne bir intelligensiýa ýöne ýöne funksioner olarda, diňe funksioner şol part nomenklaturada duran adamlar şu ýokarda näme diýseler, hä bolupdyr diýip beýdip şu edip duran. Ama şol 80-nji ýyllarda şeýle 90-njy indi 90-njy ýyllardan bir häzirki intelligensiýamyz döräp başlady.

Ol ýene şol wagtlarda, şol wagtlara laýyklyk indi buržuaz intelligensiýasyny sypatlandyrylan şo wagtlarda. Ýöne häzirki biziň içerki ýurduň içindäki intelligensiýamyza dogry gelip durdy şu aýdyp oturanymda. Hawa, indi Ýurduň içindaki intelligensiýany indi siz indi mundan ozalky efirde Muhammet Düýeçi bilen neme etdiňiz, aýtdyňyz o zatlary. Indi ýurduň daşynda-da intelligensiýamyz bar biziň. Ýurduň daşynda-da intelligensiýamyz, passiw intelligensiýa bar bizde ýurduň daşynda. Onsoňam aktiw intelligensiýa bar. Indi passiw intelligensiýa diýen olaryň resurslary bar. YouTube kanalda çykyş edýärler. Türkmen Scholar diýip bir şkolar mı näme, şkolar mı näme ol. Eger ýalňyş aýdýan bolsam düzediň. Iňlis dilde onça bir näme däldi. Şolar ýaly bir resurs bar. Şunda biziň türkmen ildeşlerimiz çykyş edýärler. Gyzykly temadan çykyş edýärler. Dürli ýa-da ylmy temadan, ýa-da medisina ugurdan, tehniki ugurdan, ykdysadyýet ugurdan. Ýöne diňe şol şol bir belli bir premoliniýaly nemeler, toçny temalar. Ol ýaňky halkyň intelligensiýanyň ýaňky intelligensiýanyň maksady esasy maksady ilaty ruh iýmitlendirmek ol. Ol diňe ýaňky men ýaňky mugallym, men şlýapa geýip, men galstuk takdym, ol ol bolmaly däl maksady. Olar ilatyň medeni derejesini kesgitlendirýän, medeni derejesini saklap durýan intelligensiýa, intelligensiýanyň esasy borjy şol, şonuň maksaty şol. Intelligensiýa hança nemeräk bolsa, aktiwrak bolsa, şonça neme. Indi şu passiw intelligensiýamyz ýaňky türkmen şkolýary ýaňky olar, olar ýöne gowy temadan aýdýarlar, eşitip diňläp otursaň halkow temalary bar. Ýöne iş halky bir neme diýen Maksady ýok olaryň halk halka bir neme ideýa bereýin, täze ideýa bereýin, filosofiýa ideýa bereýin. Meselem, olar aýdyp bolýar, meselem, şahs näme, şahs temadan hem aýdyp bilerdi, ýok aýtmaýarlar hiç. Ol lider näme, olardan elementar temalardan bu aýdyp bilerdi, olaryň nemesi ukyplary bar, bilmedim näme üçin. Indi aktiw intelligensiýamyz bar daşardaky. Aktiw intelligensiýamyz indi indi her kim olara dürli garaýyşlary bardyr. Käbirleri sylaýarlar, käbirleri sylamaýarlar-da, olara hormat goýulýar, käbirleri razy. Indi ikisi ikisi bar şu aktiw intelligensiýada biziň türkmen intelligensiýasynda ýurtdan daşary. Olaryň biri Akbere Sapar, ýene birem Allamyrat Rahymow. Olar özleri aktiw intelligensiýa diýip özlerini görkezdiler, tanatdylar. Meselem, Allamyrat Rahymowyň ýaňky neme YouTube kanallarynda birentek wideolar bar, rolikler bar, taryhy neme filosofiýa pikirlenmeler hem bar şolaryň içinde. Ol öz garaýşyny aýdýar. Bel köpiňiz razylaşmaýaňyz. Meň hem käbir razylaşmadyk ýerlerim bar onuň bilen. Ýöne ol Golundan geleni edýä, halka ýetirjek bolýa şol. Ana şu gynansakda iki jigi bar. O Ak we Sapar bar. Olam şu öz şu ýaky filosofik diskussiýany şu Murad aga bilen geçirdi. Ýene birler bilen geçirdi. Ýöne soňky wagtda geçirmesini hem goýdy gynansakda. Ýöne tiz-tizden geçirip dursa gowy bolardy olarda. Ol Ama şolar ýaly ikisi ikisi bar. Şol gynansak da köpräk bolsa, onsoň biziň daşdaky ýören adamlarym iýmitlendirmez-de şu medeni tarapdan, sungat tarapdan, filosofik tarapdan. E, şolar azlyk, şolar ýetmezçilik eden soň, şolar ýaly adamlar az bolan soň, ol baýdak depişme-de başlady, dogrusyny aýtsak. Ýene bir biderek zatlar başlady. Intelligensiýa gerek zat. Orny orny beýik. Ýöne intelligensiýa şu biziň ýurduň içindäki ýaly intelligensiýa bolsa ýa-ki Wladimir Iliç Leniniň aýdyşy ýaly ol mozg däl-de gawno intelligensiýa bolýar. Ine men hazirlikçe aýtjagym boldum. Sag boluň. Sag boluň. Nurjan apa, sizem goşjak zadyňyz bolsa goşup bilersiňiz. Yani şu wagt Döwran aýdyp belläp geçdi, gaty dogry zatlar aýtdy. Men ylalaşýan. Intelligensiýa ol öňdenem bardy. Ony ýöne ýöretmek gerek. Ony halkyň ruhuny iýmitlendirmek gerek, dogry diýýäňiz. Men indi biziň döwrümize geçemizde intelligensiýa despisitine ýagny gülläp ösýärdi, bardy. Halk Şoňa ýönelýärdi. Onsoňam ynha mollumlar, doktorlar, her hili neme professorlar, başga-da hünärde işleýänler, olar despisine intelligensiýa diýip hasap edilýärdi. Gynansak-da, bu Saparmyrat Nyýazow biziň medeniýetimizi hem şol intelligensiýany, ýagny aýagyň aşagyna aldy. Baletleri ýapdy, ýagny bu teatrlary ýapdy. Intelligensiýa, ýagny bu professorlar gynansak-da, sokraşeniýa zada düşüp, hatda öz kitaplaryny bazarlarda satmaly boldular. Umuman, intelligensiýany ýok etseler diýsem hem boljak. Biziň öz Türkmenistanymyzda. Ýagny bardyr-da şu wagt bir sanalgy, ýagny gynansak-da gaty az sanalgy adamlarymyz bar. Apelsapara gelemizde ol dogrudan hem gaty hormat goýýas, bilinçli adamlara gowy nesihatlar berip, şu intelligensiýany ösdürmäge gaty höwesli. Ýagny oňam köp kanaly bardy, olam ýapyldy gynançakda. Indi täze bir kanal açdy, şoňa-da abone boluň. Ak Welsapar nesip bolsa geler, goşulyşar. Oňam elbetde her kim neň etmiş ýaly işleri bar, güýçleri bar. Gaty hormat goýýas. Onuň kitaplaryna, nusgalaryna berjek wadalaryna, ýagny nesihatlaryna uly ihtiýajymyz bar. Onuň üçinem ýagny gerçekden bize bu ruhumyzy iýmitlendirmäge gerek diýip düşünýän. İşte beýle intelligensiýa bar Türkmenistanda az galdy. Inşallah ýene-de bu özgerişlikler bolansoň öz ýerini alar, tapar diýip umyt edýän. Dogry. Dogry. Sag boluň. Köp köp. Sag boluň, Murza aga. Menem bir öz düşünjämi aýdaýyn-da. Gaty dogry belläp geçdi Döwran. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýyldan bäri bizde her etapda, mysal üçin, ýigrimi dört, kyrk bäş, uruş başlanyp ençem kyrk bire çenli bir intelligensiýa boldy. Olar ýok edildi. Türkmen türkmen diňe intelligensiýa ýok edilenok. Beýleki döwletler, ýagny Sowet Soýuzyna giren döwletleriň hem intelligensiýasy ýok edildi. Sebäbi olar nasionalistik, ýagny milli bolup başlansoň, olardan gorkup, bular özbaşdagyna alaýmasyn diýip, ýagny bulary ýogartýar. Onsoň kyrk bäşinji ýyllarda, kyrk bir, kyrk bäşinji ýyllarda hemme milletler agzybirleşip, bir milleti, ýagny bir ideýany, uruş, ýeňiş ideýany alyp, şular täzeden gurluşa başlady. Ýagny täzeden intelligensiýa emele gelip başlady. Orsýetden Türkmenistana geldiler, bir topar inženerler, bir topar medeni işgärler, medeniýet işgärler, şular Türkmenistany galdyryp başladylar. Çärjewde görşüň, görşüňiz bir topar türkmenler orsça gürleýär, näme üçin? Şo ýerde bir topar gruppa geldi, ors gruppalary şo ýerde ýaňky okuwlar berdi, wraçlar, inženerler, siňip gitdi, şolaryň ýaňky rus dilleri türkmen diline we garyşyp gitdi. Aşgabatda ine men ýalňyşmasam altmyşynjy altmyşänçy ýyllarda adamyň eşiklerini görseň öňki Eýranyň eşikleri ýaly siwilizowanyny türkmen eşik az siwilizowanyny diňe owalada türkmen eşik şäherlerde orsça gürläp adamlar orslaşyp ýaňky başga bir kulturaň intelligentnasy gelip bizi biziň intelligensiýamyz galdyrdy ol beýleki türk soňky emele gelen türkmen intelligensiýanyň düýp fundamenti boldy. Ors dili, orsuň intelligetsion diýenki ugry. Ine, şul ýaly türkmende intelligensiýa döredi. Ýuwaş-ýuwaşdan wraçlar, ýaňky administratorlar, ýuwaş-ýuwaşdan professional işgärler, ýaňky alymlar, hojalykda işleýän, oba hojalygynda işleýän, beýleki hojalyklarda işleýän uly, ýagny diplomly adamlar emele gelip başlady we şolar dürli ugurlarda, ulgamlarda işleýän intelligensiýa döredip başlady. Ýöne biz her wagt intelligensiýa seredemizde bir zada düşünmeli. Intelligentleriň, intelligensiýanyň halk öňünde, jemgyýet öňünde sosial jogapkärçiligi bar. O näme? Ol ýaňky Ornaşan halkyň içinde şonuň ideýalaryny gowy harakteristikasyny berip, gowy jemläp, gowy anyklap, ýa ýolbaşçylara ýetirip, jemgyýeti ösdürmek üçin şolaryň jogapkärçiligi bar. Muňa sosial jogapkärçilik diýilýär we şu jogapkärçilik hiç ýerde ýazylmaýar. Ine, mysal üçin, bir toparyň içinde bir akylly adam bar. Ýa-da bir oba akylly adam bar. Hemme şoň ýanyna barýar maslahat almaga. Şol adam şol ýaňky jemgyýet ýanyna baran adamlara ugur berýär. Şuny etseň gowy, şuny etmeseň erbet, şul kanun laýyk däl, şu neme diýip, ýaňky akyl berýär. Biz akyl berýär diýerkä, ýöne hakykatdan hem ol adamlaryň ideýasyny ýaňky anyklaşdyryp, şony bir jemläp, ugur berip, maslahat berýär, bir görkezýär. Ýöne şol adamlar hökman gerek. Şol adamlar bolmadyk bolsa, obalarda, şäherlerde intelligensiýa bolmadyk bolsa, adamlar ugurlaryny bilmediler. Şonuň üçin intelligensiýanyň sosial jogapkärçiligi gaty uly. Intelligent bolmak üçin, intelligensiýa bolmak üçin aňyň ösmeli. Hökman medeniýet, ýaňky medeni ýa beýleki professional ugurlarda däl-de, her bir zatda sen aklyňy ösdürmeli. Ýaňky aklyň beýlekilere görä azjyk öňde bolmaly. Ine şonuň üçin saňa intelligensiýa diýilýär we saňa jogapkärçilik berilýär. Mysal üçin, bäş bolup bir ýere barýaňyz, maşyn möwülýär bir çölde. Hiç zat ýok, çölüň içi. Ýaňky şo ýerde bir akyllyrak adam näme diýer? Tak, maşyn möwüp, ertir çel doňup galarys. Geliň, ýyldyzlara seret, biz ýöräli, şäher şo ýerde bolmaly diýip, şular çykarýar. ýagdaýlaryny çözüp berýär. Sosial jogapkärçilik alýar öz üstüne we ýagny kömek edýär şol ýagny toparjyga. Şol ýaly obalarda, etraplarda, şäherde ýagny döwletde şol ýaly intelligensiýa hökümet işgärleri däl. Şular halkyň içine gezip ýören adamlar. Şular halka ýaňky reaksiýa berip, sosial jogapkärçiligini görmeli. Mysal üçin, prezident bir karar çykardy. Hökman intelligent çykyp, öz düşünjesini aýtmaly, akylly düşünjesi we şo düşünjä adamlar ýaňky ýapyşyp, şo düşünjäni ösdürip, prezidente şol düşünjäni sorag hökmünde berip, kararyny çalşyp bolýar. Ine, şonuň üçin intelligensiýa gerek. Haçanda Türkmenistanda hemme kanunlar, hemme maddalar bozulyp, Azatlyk ýok bolup, metbugat azatlygy ýok bolup, hereket, pikir ediş azatlygy ýok bolanda, intelligensiýa hökman öňe çykyp, şol ýaňky adamlara düşündirmelidi. Adamlar, biz häzir şuňa rugsat bersek, ertir şu bolmaz, şu bolmaz, şu bolmaz. Geliň-ow, şuň öňüni alaly. Azatlygymyzam galar, döwledimizi gideris. Şular paçalyga gidip, soňky zadymyzam ogurlar diýip, intelligensiýa çykaryp, halka ýol görkezmeli we halky dogry gurdatdylar. Ine, şu günki günde Tosun Mirden Sowet Soýuzyna düşündirdik. Tosun Mirde Sowet Soýuzdan galan, indi orslar gnilaya intelligensiýa diýýärler, ýa satylýan intelligensiýa. Režim bilen ylalaşyga girip, sowet režimi bolsun, türkmenbaşyň režimi bolsun, gurbanyň režimi bolsun, ylalaşyp, oň bilen ýa bir neme tapyşyp, şol ýerden awantaž alyp, şonuň bilen ösüp gidýär. Oňa intelligensiýa diýilmeýär, ol ýallaklar bolýar. şolaryň bir iň bir gowy bir gowy anyklanan wekili Jemal Saparowa biz ýaňyja gürrüň berdik. Ýallak, binamys, gödek, kanun bozýan, jenaýatçy, gyzlary satyp ýören, puluna satyp pul görýän reketir aýal şu günde Gurbangulyň we Serdaryň hökümetinde uly orun tutýar, hormatyny tutýar. Ine şoň üçin şul ýaly intelligensiýa, bular gnilaý intelligensiýa däl, bular erbet intelligensiýa däl, bular anyk intelligensiýa-da däl. Şular dogry ýoly görkezmän, gaýtyp ýalan ýoly, nädogry ýoly görkezýär. Siz dogry belläp geçdiňiz, Akgöz Sapar aga, daşary ýurtdaky intelligensiýanyň iň bir beýik wekili. Iň bir görelde alyp boljak wekili. Şondan Akbil Sapar aga näçe roman ýazsa-da, öňe çykyp, halkyň pikirini jemläp, dogry ýol görkezýän adam. Dogruçylygy ýaňky beýan edýän adam. Ýol görkezýän kanunçylygy, ýalňyş ideýa pikirleri Seljerip dogry pikiri görkezýän adam we halky ýalňyşan wagty dogry ýola urukdyryp biljek adam ine şular ýaly Akbelsapar aga. Ynanyň, Daşöýükde Akbelsapar aga ýaly bir topar adam bar, dymyp otyrlar, çykman otyrlar. Ikinji planda, üçünji planda, onunjy planda, ýigriminji planda-da kän işlänoklar. Olar öz sosial jogapkärçiligini edenoklar halkyň öňünde. Olar bilim aldylar, Olar ýaňky ýörite bir durmuşy şeýle bir üýtgeşik geçdi, şo durmuşyň tejribesini aldylar, şol hökman öňe çykmaly. Ine men çykdym, men intelligensiýa däl, men durmuş tejribämi paýlaşýan, men çykdym öňe. Ine Nurjan apa çykdy, durmuş tejribesi baýmy? Hany intelligensiýa? ýok edilýän sak. Şu göreşimizde halkyň agyr ýagdaýynda, halkyň ýol tapman ýören wagtynda, jemgyýetimiz ýykylan wagtynda intelligensiýa galmaly. Şu jemgyýet ýykylanda intelligensiýa ýeke-täk agaçlar ýaly tokaýda hemme agaçlar ýykylyp şolar durmaly. Şolar durmaly. Şolar öz pikirlerini puluna Jemal Saparowa ýaly ýada bir awantaža satmaly däl. Olar durmaly, berk durmaly. Näme üçin? Bilim düşünjesi fundamenti güýçli. Düşündirip bilýär. Islendik bir korrupsioneri ýerine goýup bilýär. Argumentlap, düşündirip, şoňa akyl berip ýerine goýup bilýär. Ine şol adamlar obalarda-da bar. Şol adamlar şäherlerde-de bar. Şol adamlar etraplarda-da bar. Şol adamlar biziň aramyzda-da bar. Ýöne dymyp otyrlar. Nämçip Akbel Sapar aga dymanok? Nämçip olar dymyp otyr? Ine şo soragy men şul dymyp oturanlara berýän. Siziň wagtyňyz geldi, sizem öňe çykmaly. Biz billeňňizçe göreşýäs. Bizem bir olar ýaly okuwymyz güýçli däl siziňki ýaly. Men üç diplomym bar. Inžener bir tarapy Türkmenpolitehinistudy gutardym, gurluşyk bölümi. Ikinji MBA-ni gutardym, Galand mekdebi gutardym, biznes ugrundan, korporatiwnyý biznes. et management. Üçünji dilçi ýaňky fransuz dilini gutaryň. Ýöne olam ýeterlik. Halka ýol görkezmek üçin. Şoň üçin siz hany kitap ýazýanlar, makala ýazýanlar, ýaňky intelligensiýa, medeni, medeniýet, wraç, bir topar adamlarymyz Rossiýada, Amerikada wraç bolup uly wezipelerde işleýärler. Hany olar? Näme üçin dymyp otyrlar? Näme üçin öz türkmenlerine ýaňky bular kömek edenoklar? Näme üçin öz türkmenlerine agyr ýagdaýdaky bolan halkymyza şular maslahatlar berenoklar? Näme üçin şolar ýaňky pikirlerini aýdyp ýol görkezenoklar? Hany biziň intelligensiýa? Ine şu gün biz Gurbanguly Berdimuhamedowy aýyrdyk. Hany intelligensiýa? Hany, intelligensiýa bolmaly, halka ýol görkezer ýaly. Biz täzeden döretmeli. Biz hemme zat täzeden etmeli. A näçe täzeden eder intelligensiýa? O ýallaklara men uçurda dalamok. Biz Türkmenistanda eger konstitusiýany üýtgetsek, konstitusiýa ýazarys. Bäş ýyldan on bäş ýyla çenli ýallak bolsaň, sen jeza çekmeli. Birden biri birini öwüp, ýa ýygnaklarda gürläp başlasa, derrew tussag edilmeli. Biz türkmen oňa ýatmaly däl ýallaklyga. Şu ýallaklyk diktatorlyga getirdi. Türkmenbaşy şu ýallaklygy ösdürip, intelligensiýany zaýalap, halky zaýalap şu güne getirdi. Biz ýallaklygyň durmaly, ýallaklyk täze diktaturanyň fundamenti. Biz aýyrmaly ony. Menä şeýle pikir edýän, siz nähili pikir edýäňiz? Döwran aga. Hawa, şol intelligensiýa esasan häzirki döwürde buržuaz intelligensiýasy ol propaganda üçin neme-de ol ýarag ýarag ýarag diýýär, ýarag hökmünde ulanylýar-da propagandanyň ýaragy şol halky nime edip, ubejdat edip, şu wulde ýa-da jylawynda saklajak bolup, şol maksat bilen ulanýarlar-da intelligensiýa. Ana şu intelligensiýamyz, şu içerki intelligensiýamyz şol. Daşarky intelligensiýamyz indi ýa aýdyp geçişimiz ýaly, daşarda intelligensiýamyz, orta çykan intelligensiýamyz ýok, Şol Murad aga siz häzir aýdyş aýdyp oturyşyňyz ýaly şol intelligensiýamyz bar daşarda köpräk köp türkmenlerden e, filosoflarymyzam bar, zatlarymyzam bar bize köp ýöne olar dymyp oturýar siziň aýdyşyňyz ýaly. Olaram ýöne Olar ýöne wagty gelse çykar olar bar biz bärde diýip soň ýaňky çykmana oňaýly wagtynda da Ýöne häzir gerekli şu bizede, şu biziň şu daş hatda bir içerkide içerkilerini barda aýdyp oturmaly, nim peýdasy ýokdy. Hatda bir daşarda näçe ildeşlerimiz ýörde, iş ugrundan zat, gün gün guzara ugrunda şolary ruhlandyrjak bolup bir e, Şoň üçin intelligensiýa gerekdi bize şu filosofiýa ugurdan ýaňky näme edip ruhlandyrmaly adamlarymyz bar ýöne dym otyrlar. Riske goýjak dalda janyny dogrusu-da. Hökm hökman diňe şu Murad aga riske goýmalymy öz janyny, Ak Welsapar goýmalymy? Bularam ak olaram özümiz ýaly adam ama şolar dogrusu-da. Näme gorkup? Ýüzüni görkezmäne gorkýarlar-da dogrusy. Adyny dogry ýazyp, ýüzüni görkezmäne gorkýarlar, anonimni ýazan bolýarlar, baha berýärler zat eden bolup. Şol şolar ýaly gynansak-da biziň şu ýönekeý adamlarymyzam şöyle şolar ýaly intelligensiýa adamlarymyzam şolar ýaly gynansak-da. Indi içerki şu intelligensiýa diýenimiz ol içerde intelligensiýa diýenimiz doly manyda ýok çerdaklarda şol dogry intelligensiýa diýip aýdyp otyrys ýa mugallymlary zatlarda doktorlar zatlary şolar bilen oturyp bir söhbetdeşlik edip görüň Murad aga siz Nurjan apa siz içerdaklara aýdyp otyryn men daşardaklara aýdamok söhbetdeşip görüň hiç bir nemesi ýok ol neme dünýä garaýşy azyrak pesligini srazu duýýaňyzda şolaryň hiç bir nemesi ýok elementar abstrakt düşünjeleri ýok hiç hili analiz, sintez edilen ýok hiç hili. Sungat barada gürleşeýin diýseňiz, edebiýat barada gürleşeýin diýseňiz, düşünýän zat ýok. Onuň sebäbi şol para berip, instituty gutaryp, intelligent bolup ýaşap ýöründi şol, şol dürli wezipeleri eýeläp. Gynansakda şeýle. Yani şoň üçin içe, içerki intelligensiýany intelligensiýa baha bereniň manysy ýok hiç. Ýöne biziň bar nämämiz, nadýeždamyz, indi türkmençe nadýežda näme bolýar? Ýa dogrusyny aýtsak, nämedir. Bar nadýeždamyz şol daşarky intelligensiýa. Olaryň ýetmezçilik edip durdy bizede. Ana şu aýdyşyp oturmyş ýa Allamyrat Rahymow bilen Akbilen Sapar ikisi. Olar näme ýetişsin dogrusyda? Aklyga sapar gyz gynansakda soňky wagtlar ol çykyş etmesinem goýdy gynansakda. Köpräk çykyş etmeli. Oň kanaly ýapyldy. Hawa. Ana şolar ýaly gynansakda ýagdaýlar. Dogry. Nurjan apa, Sizem bir öz pikiriňizi aýtsaňyz, intelligent Dogry, suwalçy. bize ýetmiş ýyl russifikasiýa boldy. O taýdan gowy, poleznyý zatlaram alyndy. Intelligensiýa-da ösdi. Ýagny, şu wagt kommentariýada ýazýar, ynha, kommunistler nämetdi, eýtdi, beýtdi. Ýok, eger intelligensiýa seniň ruhuňda bar bolsa, sen ony kitap okap, Özüň öz dünýä garaýşyňy ösdürip bilersiň. Ynha, meselä häzir diýýäňiz Döwran, o taýda doktorlar, mollalaryň ýany dünýä garaýşy gaty pes diýip. Olar ola biler. Pes bolmasa-da, ýany olar kitap okap özlerini öz dünýä garaýşyny ösdürip bilýärler. Ýöne şu wagt bu režimiň astynda bolduklary üçin özleriniň özgür, ýagny bir azat düşünjesini aýtmaga-da gorkýarlar. Ine, şuň ýaly döwürde ýaşaýarys. Ýöne aslynda gorkmaly däl, aýtmaly, talap etmeli. Eger beter gorksa bizi beter basgylarlar. Ynha şeýdibem bu intelligensiýany ýok etdiler. Dogry dogrymyzy aýtsak. Ýöne intelligensiýada her adamyň özünden zawisip, özüne bagly. Sen al kitap oka, bir giden kitaplar bar, klassikler bar. Ynha, her hili şahyrlarymyz bardy. Biziňki, biziň şahyrlarymyz, özbek şahyrlary, täjik şahyrlary, rus şahyrlary, ýagny Tolstoý diýdi, Çehow diýdi, ýagny Dostoýewskiý diýdi, biziň Magtymguly bar, bir giden şahyrlarymyz. Ýagny ösdürjek bolsaň, ösýäň sen, dünýägaraýşyňy ösdürip bilýäň. Bir-de çagalaňa-da Şol şony urupdyryp o tawsiýe edýän okumasyny zadyny. Onuň üçin ýany näme diýsem zady bir günäni başga birinden gözlemeli däl. Biziň özümiz mert bolmaly. Öz dünýä garaşymyzy beýan edip bilmeli. Öz özgür düşünjämizi, azat düşünjämizi aýdyp bilmeli. Ine, intelligensiýa şundan başlaýar. Dogry. Dogry. Gat dogry diýýäňiz, sag boluň. Ine men hem TikTok watandaşymyz. Sizem intelligensiýa bizde Türkmenistanda barmy? Şonuň roly nähili, orny nähili Türkmenistanda? Häzirki günde orny nähili? We siziň pikiňizçe intelligensiýa nähili bolmaly? Ine şuny ýazsaňyz, hiň görmän kommentariýada Onsoň efir gutaranyňsoň şu TikToga aýdyp geler. Dogry diýýäňiz, men ylalaşýan siziň diýişiňiz bilen. Indi şu günde biz ýaňy belläp geçdik. Ine intelligensiýa daşy ýurtda Akmyrsapar we Allamyrat we başga adam görnenokda. Ýöne syýasatçylaram intelligensiýa bolup biler. Muhammet Düýeji, Soýunow diýdi, Yklymow diýdi. Olam intelligensiýa bolup biler. Olar kimde kim dissident bolsa-da intelligent bolup biler-de. Şonuň üçin hatda raboçam ýaňky bir ýerde zawodda hünärment gowy işleýän adam olam intelligensiýa bolup biler. Şonuň üçin ol aň ösüşine-de, öz aň ösüşine. Ine Gegeliň aýdyşyna görä,

Agşam bir kitap okaýar. Bir temany düşünmese, seljerýär-de, şony düşünýär. Aňyny ösdürýär. Her gün, her gün aňyny ösdürip, şol ýaly kiçijik problemalar çykanda, bu seljeräp düşündirip berýär adama. Ine, şol adamlar bize gerek, şolaryň orny şu gün uly Türkmenistanda, daşynda-içinde. Ýöne olar gynansak-da, biziň halkymyz ýaly Gorkup däl risk alasy gelenok ýaňy tüwet Döwran agaň diýişi ýaly risk alasy gelenok. Ine serediň Gurbanyň intelligensiýa däl. Serdar intelligensiýa däl. Aň düşünjesi ösmedik. Ösen bolsa şu güne getirmezdi halky ýa-da segsenji ýylyň propagandasyny ýöretmezdi ýa-da welosiped sürüp bütin dünýä masgara bolup ýörmezdi. Aňyň ösmedigi şol. Ine ösmedik aň nädip Türkmenistany ýagty dolandyrysyn we ösdürsin? Mümkin däl. Şonuň üçin şol ösmedik aňyň ýanlarynda iki sany aň, beýleki ösmedik aňlar, emheme, polis, gödek, ösmejek, ösesi gelmejek, diňe ýagny gyzlary zorlap, adamlary talap gezýän adamlar üýşýär we şolar Türkmenistanyň ýoluny kesgitleýär. Iň bir ýagty elhenç zat şol adamlar Türkmenistanyň ýoluny kesgitleýär. Bu bolsa, hormatly ildeşler, katastrofa. Her wagt Türkmenistanyň ýoluny intelligensiýa kesgitlemeli we uly üstünlikleri gazanan, tejribesi bar adamlar şu intelligensiýanyň pikirlerini ýerine ýerlerde halkyň içine salyberjek we realizowat edip biljek, ýagny erteki gününe şol adamlar bolmaly. Iki sany güýç Türkmenistan ösdürip bilýär. Bu biz prezident saýlanymyz bilen Türkmenistan ösmeýär. Şu güýçler emele gelmeli. Halk güýji, ýaňky intelligensiýa, hünärmentler şu zatlary ýaňky ýerine ýetirip ösdürjekler we pikir berjekler. Bolmaly bizde ýok şol. Biz şu gün pikir edýäs Gurbanguly aýyrdyk hemme zat bitdi. Ýok adamlar. Gurbanguly aýyrdyk biziň ýolumyz açyldy. Indi şu ýolda ýörejek bolsak Bize intelligensiýa gerek, bize graždan aktiwistler gerek, bize partiýalar gerek, bize jemgyýet gerek, bize ýokary hilli hünärmentler gerek, polis, MHM, ýaňky her hili pudaklarda, oba hojalygynda we beýleki ýerlerde bize ýokary hünär hünärmentli mugallymlar gerek. Bize hemmesi gerek. Sebäbi şul elementler ösüşiň fundamenti. Şolar bolmasa ösüş ýog-ow. Pul alyp bolmaýar ösüşi. Şonuň üçin biziň diýjek bolýan zadymyz ine şul Türkmenistanyň täze emele geljek jemgyýetinde intelligensiýa bolmaly. Onuň orny bolmaly. Onuň orny özi saklamaly. Ony biz ýöne hormat goýup, ine şu ýerde bol diýmeli däl. Olar öz orny saklamaly. Şu günki günde şular ýaly bidüzgünçilikler, bihepbeçilikler ahlak taýdan Halk gaçdy. Hany intelligensiýa? Hany şular saklap, ýok how, beýtmäň adamlar, şul ýaly etseňiz ine şuňa bararsyňyz, şuny etseňiz ine şuňa bararsyňyz diýip düşündirýän intelligensiýa nirde? Içinde bar intelligensiýa Arkadagy öwmek. Bulam bul idiot indi tans mans edip çykyş edýär. Indi at gadyndan at aljak bolsaň artist bolup ýa-da muzykant bolup ýa-da aýdymçy bolup sen hökman suratda Ýaňky Gurbanguly Berdimuhamedow bilen çykyş etmeli. Ynanyň, ynanmasaňyz men size bir kadr görkezeýin. Häzir sözi men ýaňky Döwran aga berýän. Döwran aga sen aýt, şol intelligensiýa barada nähili pikir edýäňiz? Men häzir şo kadry görkezeýin size. Oňa çel tapyp goýaýyn. Aýdyberäými? Aýdyň aýdyň. Hawa. Ana şu intelligensiýa diýdik, indi şu e, azyrky biziň biziň halkymyzyň tragediýa ýagdaýynyň sebäbi biziňki e, çörek çörek açlygyndan dal ol. Çörek açlygy onça bir gorkunçdan dal. Ony ýem geçse bolar, çydasa bolar zadady. Ol e, esasy nemeler ruhy medeni açlyk. bizde bar. Ruhy medeni açlygam bizi şu şular ýaly tragediýa ýagdaýyna getirip getirip durdy. Häzir şu medeni açlygam şu intelligensiýanyň ýetmezçiligi. Hiç harizmatişni adam ýok. Halka düşündirjek adamam ýok. Şol Aşam ýene ýene bir nemesi bar. Çykalga, eger intelligensiýanyň ýetme ýetmezçiligi bar bolsa, ýok bar bolsa-da, ýetmezçilik etse, otuň näme şular ýaly bir düşünje bar samorazwitiýe diýip öz öz özüňi ýaňky näme etmek samorazwiýe öz özüňi ösdürmekden türkmençe aýdylanda her her adam şu özüni ösdüribem bilýärde dogrusyda bir bir entek adamlarymyz häzir daşarda ýörler indi içinde içinde diýip aýtsak internet ýok zat ýok diýip aýdýarlarda meselem indi ýaňky ösüşe ýol ýok informasiýa blokirowany blokada zat diýip aýdýarlarda ol aýdýanlaryny de dogry diýsekde indi daşary çykýarlar biziň adamlarymyz şu daşary çyksak indi azatlyk hemme informasiýa azatlygy hereket azatlygy şol azatlygy dogry peýdalanmaly indi biziň adamlarymyzda bilim almaly zat etmeli bir kitap okamaly ýaumasa bir bir krujoklara gatnamaly daşary ýurda çykdym diýip ha bir diňe gara işle işle işlemeli diýen ýörmän-de öz nemäňizi Gyzygyňyzy giňişdirmeli-de, meselem. Ýa bir filosofiki, döredijilik agşamlara gatnaşmaly, meselem, filosofiki kružoklara gatnaşmaly. Şir, özüňi ösdürmeli, eger ýetmezçilik bolsa-da, neme, diňe başga birini diňlemäýin diýseň, hatda bir özüňi ösdürmeli. Her kim şeýtse, o-da, o-da bir çykalgalaryň biri-de. Bizde akyldar adam ýok diýip oturmanda her kim öz gyzygyny neme ukybyny giň giň giňdemli dünýä garaýşynda ana şo şol şol çykalgada bar ýöne. Daşary ýurtda şunça azatlyk bar. Ol daşary ýurda çykýarlar azatlygy şol tarapa ugrukdyrman başga tarapa ugrukdyrýarlarda. Daşary ýurt çykdym men azat men ýaňky diýjegimi diýýän diýip etjegimi edýän diýip ýören adamlar ol ol uje azatlygyň Birinji stadiýasy ol. Ol al nemede ekzistensializmiň ne kanunlaryna görä-de üç üç kanun bar azatlygyň da. Birinjisi birinji stadiýasy şol aýdy bir zatdan azatlyk bir zatdan. Meselem, Türkmenistandan çykdyň meselem-de. Türkmenistanda käbir hukugyň ýok, zadyň ýok. Agzym ýumuldy, gürtüm gyşuldy, bagyşlaň, soň Daşöwürde çykýan Azatlyk, birden şuň ýaly bir boşalan, ýa bolmasa türmede çykan adamlar bolýar meselem-de, Azatlyga çykdy. Ol indi birinji stadiýasy-da Azatlyk. Ol şol Azatlygy indi onuň borjy meselesi, şol Azatlygy nämä ulanmaly? Ol Azatlyga çykdym diýip bir onuň kada-kanuny bar. Ol indi ikinji stadiýasy bar, Azatlyk rasional Azatlygy bar. Rasional azatlygy meselem ol kanuny gözläp ýöremeli bolýar adam meselem. Ogurlyk etse meselem türmä düşýär meselemde dogry. O şoň üçin ogurlyk etmeýär. Öz azatlygyny özi kesýärdi meselemde. Adam öldürip bilmeýär. Onda bu rasional azatlygy. Ol şu üçünji kanuny ozi ol ozi ruhy belent adamlar azatlyk bir zat üçin diýip aýdylýardy onda şol ýa-da ekzistasiýalizm kanunlary bolýar. Ol indi Üçünji nemesiň üçünji stadiýasynda azatlyk adamda bolýar, meselem, ol hemme zat edip bilýär, meselem-de, meselem, hökman bir uruşda ýörde adam, meselem, uruşda ýör. Uruşda ýörse-de, birini öldürip bilýär. Öldürse-de, türmä gitmeýär, uruşda-da ol. Kim dokaza edýär? Ýöne şony etmeýär-de şol adam-da, ruhy belent, meselem, şol azatlygyny ulanmaýar-da. Ana, ol üçünji nemesi. A şular ýaly Nimeler düşünjeler ýaýratmaly şul azatlygyň hukuk näme şo taraplarym köp adamlarymyz bilmeýär hukuk şol ýaňky konstitusiýanyň maddalaryny öwrenem bolýarlar olaryň peýdasy ýok ol ugalownyý nemäniň maddalaryny ol kellä zat girmeýär ol hukugyň esaslaryny öwrenmeli. Olar bolsa-da, ýöne öwredýän adamam ýokda dogrusyda, bizde intelligensiýa ýok. Adam ýok bolsa özüň özüň öwrenmelide, meselem kitaphanalara girmeli. Ana şoda bir çykalagalaryň biri şo. Ruhy açlykdan ýaňky halas bolmaklaryň biri şo. Ýöne bizlerde olar ýaly hyjuwlanýan adamlaram az gyzyklansak, gynansak-da. Dogry, intelligensiýany ösdürmegiň bir giden faktorlary bar. Ýagny bu kiçi çagalarymyzyň çagalar bagynda ýa-da şkollarda kwalifisirowanyý bilimli mugallymlar bolmaly. Ana, ol osnowa, osnowasyny, fundamentini şo ýerden goýmaly. Ana şeýdibem ösdürmeli. Bir giden interesny kitaplar okap bermeli. Şo kitaplardan başlaýa intelligensiýa. Çagalary öwretip başlasaň, ol uje oňa endik edýä. Onuň özüni ösdürip, dünýä garaýşyny daha-da ösdürip bilýä. Inşallah bu zatlar bolar, bolar diýip. Biz şu temany şu gün näme üçin geçirýäris? Sebäbi intelligensiýa Türkmenistanda barmy diýen soraga jogap berjek bolýar. Türkmenistanda intelligensiýa bar. Ýöne gynansak-da, olar dyňyp otyr, olaryň orny ýok hiç hili. Oý, ýallagy intelligensiýa, gnilaýa intelligensiýa diýýän. Ýaňky režimi gollap, Arkadaga şöhrat diýip, Arkadag boýunça aýdym aýdyp, goşgular düzüp ýörenler, olar ýallaklar, olar intelligensiýa däl. Olar halka ýol görkezenoklar, olar halky gaýtyp agyr ýola salýarlar. Olar intelligensiýa däl. Şonuň üçin intelligensiýa sosialnyý öz jogapkärçiligi boýunça halka ýol görkezmeli. Agyr ýagdaýdan nähili çykmany şolar düşündirmeli. Agyr ýagdaýda halk öz namysyny, ahlak taýdan ahlagyny, ýaňky namysyny öz wyždanyny ýitirmez ýaly, öz däp-dessuryny ýitirmez ýaly ýol görkezmeli we özleri mysal bolmaly. Bizde şu gün gahrymanlar ýok, bizde şu gün intelligensiýa ýok, bizde şu gün şolary goldaýan adam hem ýok. Ynanyň, gahryman bolup biri öňe çyksa, polise ýa bir kanunçylyga ýa bir biadalatly bir zat diýse, goldaýanam ýok bizde. Ýöne biri korrupsiýa edip biri neme etse, beýlekisi ylgap berip, şondan gazanjak bolup, ony goldap goýberýär. Näme boldy biziň jemgyýetimize? Biziň intelligensiýamyza näme boldy? Näme üçin türkmen şu güne geldi? Oň bir sany düşünjesi bar. Haçanda çüýrük tohumyň çüýrük wekili Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet başyna on sekiz ýyl bolsa, onda milledem çüýrýär, hemme zadam gaçýar, ruham gaçýar, ahlak taýdan adamlaram gaçýar, wyždanam gaçýar, namysam gaçýar, hemme zat bulaşyp gidýär. Näme üçin? Sebäbi Gurbanguly Berdimuhamedow yzygiderli halkymyzy ilat edip, ýaňky jemgyýetden, halk, halkdan ilat döredip, oňam ýarysyny ogran daşarda gulçulykda öwredip işledip, içinde-de gulçulykda saklap, biziň Watanymyzy ogurlajak bolýar, patyşalyk eçip. Ine, biz size duýdurýarys, Şuňa baryp otyr. Iki müň ýigriminji ýyldan bäri aýdyp gelýäs, ynanmadyňyz. Serdary getirdi. Gyzyny getirdi. Kerim skameýka zapasnoýda otyr. Biz hasap etdik, gyrkga golaý diňe dogan-garyndaşy işleýär hökümetde. Özi jar edýär. Nämüçin hökümetde doganyň işleýär, garyndaşyň işleýär diýip. Öz dogan-garyndaşy, ýaňky bu dosy, gaýyny, ýaňky köri-köni, onsy-munsy, garaz, çüýrük tohumy. Gyrka golaý adam işleýär. Özem, ministr obronydan başlap, beýlekine çenli. Näme üçin biz göwün ýummaly? Hany biziň intelligensiýamyz? Hany biziň halkymyzyň içinden adalatly, berk, hiç hili ýagyş, gar, ýer titreme, iki sany porsa polis gorkuzyp bilmejek adamlar nirde? Hany olar? Näme boldy biziň halkymyza? Baryny örküzip otyrys. Gahryman bolup ölüň näme? Adamlar özüni poýzuň aşagyna taşyýar. Adamlar özüni migrasiýaly gulugyň öňüne asýar. Asmaň, öldürmäň özüňizi. Nämä gerek? Näme üçin sen bir adam jenaýatçy, jenaýat edip gezip hezil edip ýör, oňa hiç zat diýmän ölüp gidip otyrys. Öz üstümize ýaňky ölümimizi alyp. Näme üçin bizi görüşenok? Haçan biz görüşeris? Ýazyň kommentariýada öz pikirleriňizi bize gaty wajyp siziň pikiriňiz biz sizden şu zatlary näpçik sorýas biz düşünjek bolýas biziň jemgyýetimiz biziň halkymyz haýsy derejede gallym adam öňe çyk biljek gallym adam öz hakyny gora biljek gallym adam maşgalasy bilen namysyny wyždanyny sakla biljek türkmenlerde içinde daşynda. Şony biljek bolýas. Ýazyň kyn görmän öz komentariýada pikirleriňizi. Nurjan apa indi rugsat berseňiz biz bara meň ikinji efirim onsoň tiktoga geçmeli. Biz ýuwaş ýuwaşdan tamamlaýaly şul tema gaty uly tema. Ine biz başyny başladyk intelligensiýa barmy ýokmy bar bolsa orny näme diýip başladyk Ine, şol indik gepleşige biz Akgöz Sapar agany çagyrarys, onsoň beýlekileri çagyrarys we şu temany dowam ederis. Döwran aga, nähili görýäňiz? Hawa, bul, bu tema örän wajyp häzirki ýagdaýda. Hatda hemme ýagdaýda-da biz bu örän wajyp. Çünki biziň halkymyz häzir ruhy aç açlygynda ýör, dogrusu-da. Şol sebäpli bar şu ýurdumyzyň güne biziň halkymyzyň, ilimiziň galyp duran güni şonuň sebäbinde bolup dur. Esasan şular ýaly diskussiýony nemeler, gepleşikler bolup dursa tiz-tizden Gowy bolar. Dürli adamlar çagyrsaňyz şu Akly Sapar, Allamyrat Rahymow, dürli şol ýagny şulardan razy däl bu adamlaryň gelsin, şunda aýtsyn, ýagny düşündirsin. Şol ýagny ol olar ýaly bir ýagny žestok çekeleşme däl, ýöne prosta bir pikir alyşmakdy bu. Şol şular ýaly bir neme bolsa gepleşikler edip dursaňyz gowy bolardy şular ýaly bolsa. Halkymyz hem diňläp netije çykarar. Oýlanar, pikirlenip başlar. Şolar ýaly. Doğru. Do, do, aydın Nurcan Tan Bizim tez. intelligensiýamyzyň hem e, ýok bolmagynyň sebäbem Saparmyrat e, Niýazow ol diktator başy ana ol Ruhnama kitabyny getirip e, öýli bir gelejek biziň şu nesilimize 30 ýylky nesilimize beýle bir neme tohum ekdi. Şu ruhnama bilen halkyň aňyny zadyny zaýaladylar. Sebäbi mekdeplerde diňe şony okatýardylar. Ondan ekzamen alýardylar. O taýda men hiç pikir edemok. Men dogrymy aýtsam elime alyp gören adamam däl o kitaby. Ýagny o taýda bir polezna zat bardygynam hiç Ýagny düşünemok. Onuň üçin intelligensiýany ösdürmegiňem köp ýollary bar. Ynha, belläp geçişimiz ýaly, biz öz intelligentni alymlarymyzy çagyrarys, bu gepleşikleňem dowamyny ederis. Sag boluň, dogry, dogry, sag boluň. Sag boluň. Gaty gowy belläp geçdiňiz. Ine, Döwran belläp geçdi. Samorazwitýada özüňi ösdürmek. Şuny biz etmeli. Biz, men size aýdaýyn, hemme türkmen halkyna ýüzlenýän, polis, MHM, ministr, witse-premýer, Gurbanguly, Serdar, Myrat Gurbanow, hemmelere ýüzlenýän. Biz beýleki döwletlerden, Sowet Soýuzynyň çykan döwletlerden aýdýan-da, beýlekilere-ä hasabam edemok. Şu Sowet Soýuzynda biz bile Önüp-ösüp, ýaşap, bile bir döwlet bolup, Sowet Soýuzy döwlet bolup şondan çykansoň, şolar bizi ozup geçdi. Biz şolardan takmynan elli ýyl yza galýas. Takmynan. Seretmäň, bizem olar ýaly ýaňky Boeing-e münüp ýörüs, bizem olar ýaly Mersedes sürüp ýörüs. Biz bagyşlaň welin içip-syçyp ýaşamany başarybilýäs. Mümkin olardan geçdigem. Ýöne başga soraglarda, näme üçin ýaşaýas? Ýaşamakda näil ýaşamaly? Hany namysymyz, wyždanymyz, moral taýdan biziň perimetrimiz nirde? Biz nämäni isleýäs? Biz nirä barýas? O zatlarda biz we şuňa meňzeş zatlarda biz elli ýyl yza galýas. Ine şul elli ýyl yza galýanymyzam katastrofa bolar öňde. Ýa graždan urşy bolar, ýa biz bir zada bararys. Sebäbi biziň Intelligensiýamyz ornadanok. Biziň gahrymanlarymyzy ýitirdiler MHM terroristleri, polis zombiler, diktatorlar ýörite olary ýok etdiler, garşydaş bolmasyn ömürlik galjak bolup. Ine şol ýaly güne geldik biz. Indi biz size ýüzlenýäs. Bize intelligensiýa gerekmi gerekgämi? Eger gerek bolsa nämeçe biz şolara hormat goýamzok? Nämeçe biz şolary goldanzok? Bize gahrymanlar gerekmi gerekgämi? Gerek. Näme üçin biz şolar gollanmaly? Näme üçin gahryman öňe çyksa biz ýaňky amerikan nabuldatyly ýaly gapdalynda durup otyrys? Näme üçin gollanmaly? Näme üçin bir ýalňyk tiktokda efir etse ýalňyklap zat etse kommentariý ýazyp oň bilen ýaňky jora boljak bolýas? Näme üçin? Hany biziň orientirlerimiz nirde? Şo orientirlerimizi intelligensiýa bermese köpüsi düşünenok. Şondan Türkmenistanda parahorlyk norma, korrupsiýa norma, bir-birini moşenniçestvo kidal etmek norma, bir-birini aldamak norma, bir-birine bihepdeligiňi, gödekligiňi, ýaňky bitertipligiňi görkezmek norma, gaýdyp norma-da däl, sen geroý. Biz geroýa ýaňky zalym diýýäs, zalyma geroý diýýäs. Indi biz düzelmeli. Ine şu zatlary ýerine ýerine goýup gitmek üçin bize intelligensiýa gerek. Men intelligensiýa ýüzlenýän, gaýrat edip çykyp halkyň bulaşan, halkyň ýalňyşan wagty gelip kömek ediňde halky ugrukdyryň. Bizem şo halk, bizem şony isleýäs sizden. Kömek ediň halka. Öz sosial borjuňyzy ýerine ýetiriň, intelligensiýa diýip özüňizi ýaňky toparda ýa dostlaryň arasynda ýa-da halkyň arasynda ornuňyzy aljak bolsaňyz. Siziň ornuňyz boş dur. Siziň ornuňyzy ýallaklar aldy. Gurbangulyny öwýän, Arkadag aýdym aýdýan, Arkadagyň zaman diýýän, ol türkmen telewideniýäni sereder ýaly dälä. Seretseň utanasyň gelýär. Seretseň türkmen diýmäne özüňi utanýaň. Şol ýaly masgaraçylyk. Şol ýaly ýallaklar üýşüp trend berýärler. Hatda hemme Türkmenistan şeýle diýýär. Sezin Azatlyk radio. Şo ýerden görülen adamlar, žurnalistler, intelligensiýamyz, diktorlar aýlyksyz RIST-da näçe ýyldan bäri işläp gelýärler. Soňky wagt aýlyksyz işlediler. Do konca durandyrlar. Ine biziň içinden ýel çaldy. Sözüň Akpelsapar aga. Hiç kimden pul soranok, öz romanlaryny ýazyp, romanlaryny satyn alanok-ow. Ol türkmen dilinde roman ýazýar, türkmen jemgyýetine satuw edenok türkmen jemgyýetine. Hemme ýerden gadagan. Şonda-da kitaplary ýazyp otyr. Şonda-da ýaňky öz döredijilik işini dowam edýär. Ine biziň gahrymanlarymyz. Biz üns beremzok. Gahrymanlar ýanymyzda, üns beremzok. Ýallaklar ýanymyzda bolup üns berýär. Men Türkmen Aşgabatda olandan bilen gürleşýän. Aýdýarlar, Aý, o köçede biri bar Myrat aga ýaşap ölýär. Näme edýär diýseň, hökümet bilen işleşip pul ogurlaýarlar. Korrupsiýa edýärler. Äý, ýaşap ölýän-ow, seň puluňy ogurlaýar diýýän. Düşündirip bilemok-da şoňa. Ine, şuny biz düşünmeli. Biz artyn döşümizi açyp ýaşamaly. Biz ýatmaly, bilmeli, biziň biznesimize hiç kim ellegirmez, häzirem, ýüz ýyldanam, hiç wagtam Sebäbi garantiýa bar. Näme bar? Fundamentalnyý zatlar bar Türkmenistanda. Adalatlyk, sudlar işleýär, intelligensiýa bar, jemgyýet bar. Hemme zatlar bar. Tehnologiýa, mehnologiýa o zatlary çalt satyp bolýar, pul berseň getirip ýatylar. Ýöne şu zatlar meň aýdan zatlarym hiç kim bize bermez. Biz özümiz döretmeli. Ol hemme zatdan gymmatly zat. Halky halk edýän, halka ugur berýän Halkyň namysyny saklaýan, däp-dessuryny saklaýan, ahlak taýdan halky saklap gelýän we beýleki halklardan tapawutlandyrýan zat. Şo bolmasa bolanok. Şoň üçin ildeşler, ine, şul çykyşymyzda biz birinji temany başladyk, ýa birinji bölümi başladyk intelligensiýa barada. Indikide biz intelligensiýa özüne diýýän adamlary çagyryp, olardan hem mysal almarys, olaryň pikirini diňläris, hem olardan maslahatlar diňlär. Şunuň bilen biz efirimizi gutarýas. Men häzir TikToka geçýän soragyňyz bolsa TikTokda berip bilersiňiz. Efire gatnaşan Döwran aga köp köp taňyrýakasyn aýdýan. Nurjan apa hemişe taňyrýakasyn aýdýan. Türkmenistanda protestler boýunça Türkmenistan çempiony Nurjan apa. Türkmenistanda adam haklaryny goramakda öňe çykyp